Weekly Crime Report Surgeon Records Jiwan Solimakamu Channel
hi le ka g1 solimakamu channel channel leyi nga number one um misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla Eh, na yena a phikelela sejeni ku va nyika swilo swa xiyimo xa le henhla hi fana na maxava u vuyelela ku tisa swa xiyimo xa le henhla aka khamera tanihi ntolovelo hina timothy myambo sejeni hi kombela mi xeweta vahlaleri i ri perile vahlaleri kwalaho va nga hlalela va ri koho ka madyambu ya siku ra namuntlha kambe jiwani a hi nga vulangi ku maxava yi tshama kwini Eh. maxava siyabonga Eh. i tshama ntlhaveni a block c Eh. lowa wu wo wo wo va na mbilu yo yo yo yo hi tekela makhelwana Yeah. Eh, inkomu. Hi le si- A tlhaveni ve ri le ka makhuvela. ka makhuvela Yeah. inkomu hayi swa khenseka swinene se jen ku na ku na ku na swin'wanyana swi swi swi swi humelelaka siku na siku loko ngopfungopfu aka doroba ra ka malamulelo a ni tivi ka madoroba laman'wanyana loko ku ri ku swi tele ku fana na le ka malamulelo swa ku lava va ku gangisela va mabazi vanhu va ku khandziya va ya joni loko mi fika mi mi chika uh, laha mabazini va mi kokela mindzhwalo va mi koka koka na n'wina mi kokiwa hi majesi un'wana u lava u ya ka bazi leri un'wana u ya ka bazi leri van'wani va gcina se na moya va famba wu sulekile van'wani va gcina va nga ha fambangi swi leswiya n'wina maphorisa mi ri yini hi swona
inkomu jiwani mi nge hi kombisaka nkarhi wun'wana hina ku khoma tinhlengeletano na vinyi va mabazi mm. xikan'we na vatirhi va le mabazini mara swa hi tikela aka vatirhi va le mabazini hi timhaka ta ku mi kuma ku o tirha namuntlha mindzuku a nga ha ri kona jiwani hi nga swi vuli ku eh vo pfuna vo teka tibege vo kokakoka vanhu lavaya the way va nga na nsele hi xiswona va fana lavaya mm. E, hi kuma swivilelo swo tala ngopfu siku na siku kambe mi nge hi kombisa ku tanihi police station ya kamalamulele na giyani ku fika sweswi swilo leswi nga va se swi ri na kolomu ka va ma six years seven years swi karhi swi humelela ku hava na case na yin'we yi nga pfuriwa hi yo mhaka yi ri yoxe yi ndlaku ku hi feyila ku humelela aka swilo leswi um juwani loko va ku ri na nandzu mi hi luma ndleve ku ka ndhawu yo karhi ku xavisiwa swidzidziharisi mm. xikongomelo i ku va hi ya khoma hi endla ku ndhawu leyi yi nga ha vi kona mm. hi sungula ku kunguhata hi languse ka ndhawu leyi ku endliwaka swidzidziharisi kona mm. lani swivilelo leswi hi swi kumaka hi swi kuma aka swiyenge swa mabulo ku kha ku huma e video mbilu ya mina siku rin'wana jiwani yi vave ngopfu ni za ni ya pota aka district commissioner general mashava ka rin'wana ra mabazi a giyani sesi un'wana a vonaka a chika a tekeriwa bege a tlakuriwa a famba moyeni kusuka a khoneni ya bazi ma vona a tlakuriwe so mm. a ri munhu wa xisati hi vavanuna mm. a fika va n'wi nghenisa ndzeni ka bazi a yima hi milenge swi vula ku bege ya yena ku a yi ri na mani a swi tivi ku nga va ku sechiwe yini mm. kambe jiwani hina mapfhumba lama hi nga na wona hi yaku emabazini hi fikaku hi kombela ku loko mi xanisiwa ku laveka munhu wun'we a xinyata a ta mangala nandzu mm. community ya hina a va se tshama va ta va ta mangala milandzu ntirho wa hina i ku sivela ha kumeka hi ri kona mm. kambe siku rin'wana loko hi nga ri kona swilo leswi kumeka swi karhi swi endleka a hi minkarhi hinkwayo hi kumekaka hina mabazini hi nge swi bihi makatla kambe loko ho ya aka muthori sweswi hi fika hi ku xikombiso general van der valt kumbe eh, no no general maxava kumbe general van der valt mm. hi kombela ku mi hi nyika movha lowu full time u nga ta va wu ri mabazini mm. va ta lava swivangelo swo i yini hi to kombisa ku i ti-complain ku tshame ku nga mangariwa nandzu na mm. phela ku ku tshinya rinyadzu leri jiwani hikuva n'wansati wun'we a suka a ka makuleke a ku ni ya alexander ka nuna wa mina mm. loko a fika laya mufana lowa tibege a fika a n'wi khoma kumbe a n'wi tekela bege ivi a yima a n'wi langusa ku bo ti tshika bege a wu yi tivi u xaviwe hi mali muni mm. va nyanyuka va fana na va loko va twa timbangi na mabyala mm. a tshika ku a na ha yi joni a ya ka malamulela a endla yini a fika pfula case then ivi hina hi pfalela loko ho khoma wun'we ka ha ri hava na munhu na wun'we la nga ta kokakoka tibege se vanhu va hina va suka va swi koni va hlekete va boti joni hambi vo kokiwa va ta nghena emabazini swimbalo swi khanyanini nuna loloko a fika tlhatlhamala ka mhana n'wana a swi lo yini ku ri ku va koka kokiwa hi vafana lava va va yini ve le mabazini se hi lava ku hlohletela community ya hina ku wun'wani n'wina mi ya ku joni a xinyata ku ta ntsena a fika ku ni khensile a ni ku ni ya joni a na ha yi hi mhaka ku ni thyakile ku na milandzu yo hlaya swinene leyi nga tshuka ku yi henhla vapfana lava ya va le mabazini um ku nga va ku ri ku ku va ku haraza vanhu ku nga va ku ri ku onha nhundzu swi nga ya hi ku nkarhi wolowo loko mimangari a ta mangala i kombisa yini lexi gimetaka la ta kombela xona i ku loko va tshuka va hlangana na swiphiqo swa muxaka lowu a va xinyati va ta va ta mangala ti-police station ku mangala nandzu a swi bohi ku va mangala ka malamulele swi nga endleka va jahile va jahile ku ya fika a joni boti va nga si ya entirhweni loko ku ri ku va fika a xawela a vo vhe va fika va chika moroka va fika va ku ni te ku pfulani ke case va ku endlekini va ku hembeleni suke yi ri kahle yi davuriwe emabazini a giyani va pfula nandzu a moroka va moroka va ta teka dokete va hi rhumela yona kwini a giyani swi vula ku hina hi ta fika hi khoma miehleketeleriwa i ta tenga kwala giyani se nandzu a swi bohi ku pfuriwa laha wu nga endleka kona hi va hlohletelaka va pfuli milandzu hi ta kota ku tshinya rinyabyo leri nga na majaha lamaya swa twala swinene sejen ku na un'wanyana a nga va na xivutiso hi topic leyi a hi ri na yona last ya ku inherita xibalesa okay so a ku loko ku ri ku already u na competence leyi yi nga na xibalesa xo karhi i lava ku na lexiya xa xa xa mufi se serial number liya yi nghena ka wena swona u swi endla njhani okay ku ya hi section 13 ya firearm control act a yi pfumeli ku munhu wun'we a va a ri na swibalesa swimbirhi loko ku ri ku voho va ri na ku navela ku xibalesa lexiya xa mufi hi xona lexi va xi vonaka nga ku va rhandza xona swi vula ku va fanele va teka lexa ka vona va xi xavisa kumbexani va xi yisa maphoriseni xi ya khandziyiwa munhu wun'we i pfumeleriwa ku va a ri na xibalesa xin'we kambe a hi nge i mirindzi i ka security company u na xibalesa xa ntirho i na mfanelo ya a nga va na swona swi ri swimbirhi i na xa yena lexiya xin'wana a hi xa yena ena swi bihanga a nga hoxa hala na hala I- i i swa hi n'winyi lexin'wana i xa ntirho lexin'wana i xa yena kambe ku va a ri na swona swi ri swimbirhi layisense leyi a yi pfumeli ku munhu a va na swibalesa leswitsongo swimbirhi leswi swi vulaka i boheka ku va a xavisa xin'we ene hi ku xi xavisa hi ndlela ya kahle kumbe a xi tlherisela kwala a nga xi xava kona loko a lava xibalesa xa mukhalabya swi vula ku i ta vula i ta endla process hinkwayo leyi nga fanela ku fana na leyi a nga yi endla loko yena kuma xibalesa xa yena se layisense liya a yi pfumeli ku va munhu a va na swibalesa swimbirhi mara mina ni ri phorisa ni nga va na xona lexi i xa ntirho a hi xa mina mm. na loko vo ntirho wu herile xi fanele xi tlhela mm. mara xa mina ni nga va na xona se ku ya hi layisense a yi pfumeli ku munhu a va na swibalesa swimbirhi swa twisiseka swinene ni tshemba ku hlamulekile hi khensile cameraman
weekly crime report sejen rikhotso jiwan solimakamu channel